Merheba temaşevan û guhdarvanên hêja. Em bi vîdyokî nû li pêş berî we ne. Babeta vîdyoya me tîr ango Merkur e. Ka bên û guhên xwe bidin me, em ji we re behsa tîrê bikin. Çavkaniyên herî kevn ku navê Merkurê tê de derbas dibe tabletên Babîl ên Mulap ne. Li gor baweriyê astronomek di sedsala çardehan de Merkur dîtiye û van tabletan jî li gor van lêkolînên xwe hildaye bin qeydê. Di van tabletan de ji bo Merkurê navê kerestêrka Gevazdî hatiye bikaranîn. Merkur di hin çavkaniyên cuda yên Babîlan de bi navê kerestêrka Nebû di beriya mîladê, mîlenyûma yekem de jî derbas dibe. Lê belê agahiyên herî rast di derbarê Merkurê beriya mîladê mîlenyûma sêyem de aîdê Sumeran e. Ango mijara vê nivîsa me gerextir dike ku herî nêzîkî tavê Merkur e û xwediyê gelek dîrokeke kevnare ye. Merkur li rêgeha xwe di saetê de bi lezeke sed û heftê û sê hezar kîlometre dizîvir e. Ev leza zîvirî ji leza zîvira cîhanê yek xal şeş qat zêdetir e. Ev rewş dibe sedem ku dema em li cîhanê li mer kurê binêrin leza wê bi me zêdetir tê. Bi îhtîmaleke mezin di tabletên wlapin de sedema binavkirina gerestêrka gevazdî jî ev e. Heta navê mer kur ya nûjen jî ji xwedayê Romayê mer kurê tê. Kesê ku di mîtolojiya Yewnanî de jî hemberî wê ye Hermes e. Baweriya Romayiyan ew bû ku xwedayê herî şûm û ya herî lezgîn Merkur e. Ev xwedê di heman demî de wek xwedayê pere, ger û duziyê jî dihat dîtin. Merkûr gerestêrka herî nêzî tavê ye. Dûrahiya di navbera wan de nêzîkî pênc û heşt milyon kîlometre ye. Tîrêjên tavê di sê xal dû xulekan de xwe digihîne tavê. Ev dem li cîhanê nêzîkî heşt xulek û bîst çirk e. Li gel vê mer ku di nav pergala me de gerestêrka herî germ nîn e. Mer ku bi germahiyeke çar sed û bîst û heft pîleyî be ya duyem e. Sedema vî Venus li gor Merkurê xwediyê keşûbayek ji aliyê gazên karbondîoksîd, azot û asîtên sulfurîk ve tîrtir e. Di heman demê de Merkur di nav pergala gerestêrka me de jî ji aliyê tîrahiyê ve ya duyem e. Gerestêrka herî tîr kîjan e? Ku hûn meraq dikin zêde dûr neçin. Lewra di rojbendê de gerestêrka herî tîr Cîhana ku em li ser dijî ne. Tîrahiya cîhanê pênc hezar û pênc sed û pazdeh ye. Tîrahiya gerestêtka duyem ya Merkurê jî pênc hezar û çar sed û bîst û heft e. Di heman demî de Merkur gerestêtka herî biçûk ya di rojbendê de ye. Ji bo şîrovekirina mezinahiya gerestêrkan divê em du faktoran binêrin, girse û qebare. Li gor girseya wê em dikarin bizanin ka çiqas kerase di nav xwe de dihewîne. Li gor qabereya wê jî em dikarin bizanin ka çiqas cih di fezayê de digire. Bi taybetî ji her du aliyan ve jî Merkûr gerektêrka herî biçûk e. Mirov di demên berê de Merkûrê wek stêrkek fikirîne û du caran bi navên cuda ew bi nav kirine. Merkur cara yekem bi navê Stêra Êvarê, cara duyem bi navê Stêra Şînê hatiye bi nav kirin. Gelek zehmet e ku em bizanibin Merkur cara yekem ji aliyê kî yan jî ji aliyê kî ve hatiye tesbît kirin. Lê belê kesê yekem ku pênaseya Merkurê wek stêrkna wek girevtêrk kiriye di sedsala hevdehan de Galileo Galilei bûye. Teleskopên Galileo yên yekem ku ji bo dewrên Merkurê bibînin serkeftî nebûne. Ev dewr piştre ji aliyê Stênaz Giovanni Zuppi ve di sala hezar û şeş sed û sî û nehan de hatiye raçavkirin. Her wiha hat keşifkirin ku wek peyka dinyayê heyvê dewrên Merkurê jî hene. Kayca em bala xwe bidin Merkur û cîhana me. Merkur gele tirkeke ku nîveşkêla wê du hezar û çar sed û sî û neh kîlometre ye. Ango qasê ji pênca duduyê cîhana me ye. Ev dûrahî ji firahiya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê piçek dîtir mezintir e. Merkur ji peyka Jupîterê geyn made û ji peyka Satûrnê Tîtanê piçûktir e. Ev gelestirka piçûk her ku diçe piçûktir dibe. Şeş hezar mîna ku peyka NASA'yê yê bi navê Messenger jê girtine. Li gor van mînakan rehenda Merkurê li gor çar xal pênc milyar sal berê heft kîlometre tengtir bûye. Ev keşf bûye sedem ku em modela peresena navxweyî ya Merkurê fehm bikin. Dengvedana rûbara Merkurê heftê û pênc milyon kîlometrekare ye, ev jî teqabilê rûbara ji sedan dehê cîhanê dike. Heger me bikariya dengvedana Merkurê rast bikira, Mezinahiya wê dê bibûye du qatê parzemîna Asyayê ku ew çil û çar milyon kîlometrekare ye. Wêneyeke tam ku ji aliyê peyka NASA'yê ya bi navê Messenger hatiye girtin, peyka fezayê Messenger ji aliyê zanîngeha Johns Hopkins ve di laboratwara tetbîqî ya Rêgeha Merkurê dişibe şeklê hêkê. Ji ber taybetiya vî şeklî xwe di hin cîhan de çil û heft milyon kîlometre, di hin cîhan de jî heftê milyon kîlometre dûrî tavê dikeve. Ango dûrahiya tav û Merkurê di vê navberê de diçe û tê. Di her heştê û heşt rojên cîhanê Li dora tavê bi zîvireke tam dê zîvire. Ev tê wateya ku heşt û heşt rojên ku em li cîhanê derbas dikin li Merkurê teqabûlê salekî dike. Ji bilî vê Merkur di her pêncî û heşt xal şêst û pênc rojên cîhanê di zîvira li dora xwe diqedîne. Merkur Di nav pergala Rojbendê de bi leziya di saniyê de çil û heft kîlometreyî ve gerestêrka herî bi lez e. Belê bi qasî ji destê me hat me behsa tîrê ji we re kir. Ji bo temaşekirina we em wek Kurdî Space spasiyê xwe dikin. Heta vîdeoyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de